Gelekî gelekî cealê me kurda qîz bû kê me gelek qir bûn ceal jî mirin. Kalê belengaz e naxweş e me ekî meriv rê bê vagonê nawe heymîn dêwêr do. Bîst dur ranem rê hatin. Sar bû, zivistan bû, ketim bû. Gele meri rêva vagonan da. Gele meri mirin jî. Sê saet molet dane me. Sê saet da kim kincê xwe malê xwe tap top kin tiştê hewan mewan nedane me.

Ev heftê û pênc sal in ku Kurd li Asya Navîn ne Qasim li ser xaka Qazakistanê dijîn. Yektiya Sovyet a Sosyalîst heftê Tirma a hezar û neh sed û sî û heftê biryarek dar dixe ku ev biryar dibe sedema koçberî û fermana wan. Di dawiya payîza hezar û neh sed û sî û heftê de Kurdên Ermenistan û Azerbaycanê ber bi Qazakistanê ve têne sirgunkirin. Sedema surgunkirina kurdan ev e. Kesên wiha ne ku mirov baweriya xwe bi wan nayne û bi wan ewle nabe. Bi hezaran malbatên kurdan bi trênên bar û kamyon û seyareyên heywanan di nav şert û mercên gelek dijwar de dest bi rêwitiyeke dûmehî dikin.

Dijîn, devê erez dijîn. Ewana carayê ewl in, yekem hatin sirgûnkirinê. Lê kurdên misilmanek çiya bûn, dûr bûn, mesela bajêr bûn, ewana dûr bûn. Ew qasî xuya nedikirin. Hemlî polîtîka dewlete ew ku wekî ki dora çêm, erez, hidûd paqij bike. Ew kurdê Derdorê erezê ku sînorê Ermenistanê û Nexçîwanê temam jora rakirin, nava şevekê de sala hezar nû sed sî û heft şandin Asya Navîn, şandin Qazaxistanê, wekî gelek jî wan trênê barbir da.

Jiyan ax dest dan. Îro li Asya Navîn li welatên Kazakistan, Kirgizistan û Ozbekistanê li gorî reqam û îstatîstîkên ne fermî bi qasî du sed hezar Kurd dijîn. Piraniya Kurdên Asya Navîn îro li Kazakistanê bi cî û war bûne ku beşeke ji wan nêzîkî sînorên Çîn û Kazakistanê jiyana xwe berdewam dikin. Ez pênc salî bûm. Tê bîra min. Polîs hatine ber dêrî wekî karê xwe bikin, tiştê here pir lazim hildin, bîst çar saetê şûn de em we ji vir re bar dikin, sirgûn dikin. Çawa çi? Ku da? Kesî nizanibû.

Pirs nakin kîjan ji kîjan gundê anîn, çi mal hatine hazir bûne dixine tirênê de. Beşkî, Şewlikî, Qerkî, kîjan gundî pirs nakin. Kî hazir e dixine tirênê rê dikin. Tirên dîsa tê dîsa kî hazir e dixinê dişînin. Em wanê du meha, tê bîra min, du meha em trênê tê. Dewra disekine, hewa nan dikirin, avil didin, dîsa rê dikevin. Du mehê şinda hezar neh sed sî û heftê salê, ahiriya salê meha yanzda bû. Trêna me ayine Cambul, naka jê re didên Taras û çaxê jê re digotin Mirzayan. Surguna duyem sala hezar û neh sed û çil û çarê di serma û seqemeke zivistanê de pêk hatiye. Fermana surgunê ji hêla Sekreterê Giştî yê Komîteya Navendî ya Partiya Komûnîst a Sovyeta Sosyalîst, Stalîn ve tê dayîn. Stalin her wiha Serokê Komîta Parastina Dewletê bi xwe ye jî. Bîst û çar Tirme hezar û neh sed û çil û çar bi tevahî veşarî Komîteya Parastina Dewletê ji bo Hevrêz Stalin beşeke mezin ji kesên li herêmên komarên Sovyeta Sosyalîst ji ber ku li deverên sînorê Tirkiyê dijîn Bi xizmên xwe yên li Tirkiyeyê re tekilî datînin, hem qaçaxçitî dikin hem jî ji bo îstîxbarata Tirk kar dikin. Ji bo parastina sînorê Yekîtiya Sovyeta Sosyalîst, Komîseriya Gel a Navxweyî baş dibîne ku heştê û şeş hezar Kurd, Tirk û hemşîniyên ji şazdeh hezar û heft sed malbatan pêk tên û li gundên rayonên Axisqa, Adigin, Axilkelek, Aspînza û Bogdonovkaya Gurcistanê û Komara Acarîstana Otonom dimînin ber bi Kazakistan, Ozbekistan û Kirgizîstana komarên Sovyeta Sosyalîst ve bêne tehlîyekirin. Li derdora sînorên navborî wê ji hêla Komîseriya Gel a Navxweyî ve ewlekariyên taybet bêne wergirtin. Lewre jî ji bo ku reşnûsek bo Komîteya Parastina Dewletê bê şandin, hêviya me ji we ew e ku hûn biryarekê bidin. Komîserê Gel ê Navxweyî ya Yekîtiya Komarên Sovyeta Sosyalîst beriya. Di çarçoveya rapora ku Komîserê Gel ê Navxweyî ya Yekîtiya Komarên Sovyeta Sosyalîst beriya dabû, biryara Komîteya Parastina Dewletê di nava hefteyekê de yekser hat. Rojnameyên ku bi zimanê rûsî li Rûsyayê derdiketin, di hezîrana hezar û neh sed û nod û yekê de bi sernavê Dosyayên Taybet ên Stalîn behsa kitekitên vê bûyerê dikirin. Biryara Komîteya Parastina Dewletê, bi tevahî veşarî, Moskova, Kremlîn, sî û yek Tirmeh hezar û neh sed û çil û çar, hejmar, şeş hezar û du sed û heftê û neh, Ji bo parastina sînorê dewleta Gurcistana Sovyeta Sosyalîst bê parastin, Komîteya Parastina Dewletê van biryaran wergirtiye. Ji heştê û şeş hezar Kurd, Tirk û hemşîniyên ji şazdeh hezar û heft sed malbatan pêk tên û li gundên rayonên Axisqa, Adıgın, Axılkelek, Aspinza û Bagdanovkaya Gurcistanê û li Komara Acaristana Otonom dimînin, Çil hezarê wan bila ber bi Kazakistanê, sî hezarê wan ber bi Ozbekistanê, şazdeh hezarê wan jî ber bi Qirgizistanê tehliye bikin. Hevrê beriya bila ser navê Komseriya Gel a Navxweyî ya Yekîtiya Sovyeta Sosyalîst ve karê tehliyekirinê heta yazdê maha hezar û neh sed û çil û çarê temam bike. Serokê Komîteya Parastina Dewletê Stalîn. Pêşiya pêşîn eva mana wê û ku kurd e me Gurcistanê sînora Tirkiyeyê dijî. Vê çaxê jî Tirkiya hevalê Elmanyê û şer de jiyana didan dest pê bû. Çel çarê salê hezar neh sed çel çarê salê meha yanzdan bîst çarê Me yan za mileta me ji Gurcistanê hate surgûnkirin, Qazaxistanê hikûmeta Sovêtê mezin ewayê wê çaxê Stalin bû. Ewayî qerar derxist ke sînora Tirkiye de lazim e Misirliman nejîn çimkî wextekî eger şer dest pê ve tiştek wana dikin pişta Misirlimanan bigirin. Bona wê jî mana ev bû Kirine sirgûn ne tek kurd, gele milete din jî, terekeme jî, tirk jî, lîzgîn jî, çeçan jî, gele milete başka misilman ji Kafkazê hatine sirgûnkirin hezar neh sed çel çar e salê. Sirgûnê çil û çar a ji Gurcistanê bû. Lê sedemê sirgûnê çil û çar a û sedemê sirgûnkirine sî û heft a biçekê hevdu cuda ye. Hevdu cuda ye. Sî û heft a hê şerê Cîhanê Duyemin dest pê nekiribû. Çil û çar a de şer dest pê kiribû, şer berdewam dikir. Tirkiye çima ji bo Rûsya Moskva tehlike bi tehlike bû? Çunku em dizanin ki şerê dudya da Tirkiye mutefîkê Hîtlêrê bû. Tirkiye mutefîkê Almanya Almanya bû, dijberê Sovyetê bû. Ji ber vê yekê çil û çara de ji Kafkazê pir milet hatin sirgûnkirin. Daxistanî miletên Daxistanê hatine sirgûnkirin. Biryar çil û çara de hate girtin. Yene mehê mehê Hezîranê Temmûza hate girtin. Bin biryarê de îmza bêriya ye. Bêriya vê çaxê seroka îstîxbaratê Sovêta bû. Ev bîryar jî Yosîf Vîstarîyanoviç Stalîn î tesdîq kiriye. Ev belge na destê me de heye, pir pirtûkan de hatiye çapkirinê. Komara Kazakistanê dewleteke serbixwe ye ku dikeve ser Asya Navîn û Rojhilatê Ewropayê. Axa wê gelek berfireh e. Bi erdnîgariya xwe ya du milyon û heft sed û bîst û heft hezar û sê sed kîlometre çarçovê li seranserê dinyayê welatê nehemîn e. Berfirehiya axa Qazakistanê bi qasî rojavayê Ewropayê ye. Di nava welatên misilman de ji hêla erdnîgariyê ve welatê herî mezin e. Kazakistan ji hêla çavkaniyên xwe yên binerdî ango petrol û gazê ve bi têra xwe dewlemend e. Li Bakur Rûsya, li Başûr Tirkmenîstan, Ozbekîstan û Kirgizîstan, li Rojhilat Cînarê Çînê ye. Her wiha hevsînorê Gola Hezar û Aralê ye jî. Kazakîstan sala hezar û neh sed û heştê û nehê piştî hilweşîna Yekitiya Sovyetê serxwebûna xwe bi dest xistiye û li gorî sala du hezar û dehê nifûsa wê şazdeh milyon û nîv e. Îro ji bilî Kazakîstanê li bêhtirî sî welatan Kazak dijîn. Li Kazakistanê yazdeh milyon, li welatên din bi qasî pênc milyon Kazak dijîn. Ayrıca bavê min got em hanî hişna li nava qûmî gelekî germ û şev kurd radibin direvne çiyê. Direvne çiyê Wekî ke pê dihesin esker kurd tune nin. Gotiye ew kuda diçin ku ça tune nin, tune nin. Ewna wekî pê dihesin ewna û jê serî çî bûne. Tu hûn kuda diçin? Gotiye em diçine welatê Kurdistanê. Eva gotiye Kurdistan nîne, eva Qazaxstan e. Awuçaxî divê evna miletê çî ne, evna ne miletê germî ne. Awuçaxî jî em sewra hiştin gotiye vêle çax û xwaş anatiye, evna hatine vira, vira vira jî bimînin. Bûka me qîcan ne. Erê. Em kurdê çiya bû? Hene zanbû ku vira nawa bersê de vê germê de, qûmistanê de em ê ewrox bikin. Şev saet yekê Nivînêx bi holêx gişt benine ser hespa de. Firûz û berê xwe dane ber çiyayê Alatayê, ber bi çemê Îliyê ve meşiyan. Swêz û Qazax radibin, xanî kîjan xanî vedikin hê nêrin kurd tunen. Ne kurd heye, ne sehe ye, ne kûçik e, ne sewal e. Ji bo yekê jî ana cawê dine navçê de. Navçê de hespa ve peyvan dikevin. Tên digihîjin pêşiya wan digirin. Pêşiya wan digirin û çaxê hinekî newa beşka de serokê beşka mirov zimanê Ûrûsî zanibû. Emir dike dibêje jina de xwe babêjne avê de bi yemê xwe bixeqînin ya gera wan pêşiya ve berdin yanî ji yemê xwe ji yemê êdiyê de bixeqînin. Jina xwe awîte avê de xwe bixeqînin heta zarek jî kete avê de xeniqî paşê biro Ew beriyê numayendeyê ku ji hikûmetê hatibûn dana serwehtkirinê de ku ewana Kurdê çiya ne, çiya mezin bûne, nikarin nava qûm û qûmistanê de bimînin, ji bo yekê jî pêşiya wan berdidin, nava du roja tên gihîjne Almatê de. Heta sala hezar û neh sed û pêncî û şeşê jî derketina wan ji gundan qedexe bûye. Di bin çavdêriya leşkeran de bûne. Statuya wan jî ev bûye, penaberên taybet. Hezar neh sed çel çar e sare hetanî hezar neh sed pênceh şeş e sare bi deste polîs de û komîndatura digotin îzin tune û kurdek her de gundekî din ba qeme xwe, meriva xwe bê îzna polîs nikarû tu biçiya nav bajêr bê îzina polîs, nikarû biçiya xwendinekê nav bajarekî mezin. Guh eva bin deste polîs da. Balkêşe ku şert û mercên Kurd lê rast hatine zêde neketiye belgeyên fermî. Lê heke derbasî belgeyan jî bûbe gelek veşarî ne û di arşîvên Sovyeta Sosyalîst de mane. Belgeyeke ku eşkere bûye di sala hezar û neh sed û sî û nehê de hatiye nivsandin. Bîst û pêncê adara hezar û neh sed û sî û neyê salê ji rêveberên komûnîst ên Kazakistanê nameyeke agahdariyê ji Molotov re tê şandin. Molotov serokê komîserên gel ên Yekitiya Sovyeta Sosyalîst e. Di nameyê de wiha tê gotin, Rêveberên herêmê ên Kazakistanê tu alîkarî nedane kurdan û ermeniyan, piştgiriya wan nekirine û jiyana wan a aborî rêk û pêk nekirine. Sala hezar û neh sed û çil û çarê gava leşkerên Kurd ên ku ji bo Sovyetistanê çûne şer vedigerin welatê xwe, malbatê xwe nabînin û pê dihestin ku ocaxê wan kor bûye. Remeke bava min hezar neh sed û çel û yekê salê bin eskeriyê ji şer re jiyana duran şer re hikûmeta Sovyetê Alman wa hatanî Berlînê çûbû. Gele zehmet kişand û gule lêketûn, gele ordeyên mîdalyona xwe hebûn. Bavem Merîkî emekdar bû Sowêtê re. Pênc salan şer kir. Wexta vegerî hate Gurcistanê, diya wî, jina wî, zerra wî, xwişka wî hem ape min jê çû, birevî wayî jê çû eskeriyê nehat. Wexta ku vegerî tê qe kes tund ne, jin zaf tund ne, dê tund ne, xûşk tund ne ne, gotin şandine aciya navî. Bavê min digot xwezir ra meriv vernege. Tu bê mala xwe kes tund ne. Tu hikûmetê raye merg bike. Bê kes tut. Çel çarê salê şerê duda dinyayê cîhanê diçû mêrê kurdan. Nava eskerê sor de ji bona wetanê xwe yan Sovêtê ji bona Stalin nava şer dabûn, xûn dereyte. Stalin Sovêtê jî jin zarê wan, kal pîrê wan tu jû trênê heywana kirin şandin. Eva tişekî ecayîb e, tişekî ha nebîye dinyayê de tu cuya tişê şê nebîye. Wekî mêr nava şêr dabin, dewlet jî neferê wan surgun dike. Kurd piştî surgunên hezar û neh sed û sî û heft û hezar û neh sed û çil û çarê, cara seyem piştî şerê Azerbaycan û Ermenistanê ji neçarî berê xwe didin Asya Navîn. Piraniya Kurdên ji Azerbaycan û Ermenistanê qesta ber û pismamê xwe kirin li Kazakistanê bi cî û war bûn. Hezar û neh sed û heştê neyê salê û hezar û neh sed û nodê salê Ew şerê Qerebaxê, şerê Azerî û Ermeniya bû. Wexta şêr da Azerî ji Ermenîstanê çûne Azerbaycanê, Ermenî ji Azerbaycanê vegerîne hatine welatê xwe Ermenîstanê û Rûs çûne Rûsyayê. Kurdê me dîsa ji mam perîşan, perîşan bû. Çûn beriq dana kê derê, seba wana welatê dinê ne wetem bû, ne welat bû. Ê wele Xwedê ji Qazaxistanê razî be, serokê û razî be gelê Qazaxistanê û miletê Qazax. Bi hezar û neh sed û nodeh salê Nadîro Profesor Nadîro hate Ermenistanê. Me re got kerem bikin hûn jî werêne Qazaxistanê. Ez Profesor Kenyazî Îbrehîm û gelek birê me û aqrebê me qewmê me û Em hatine Qazakistanê, çimk Qazakistanê dijîn heta sed sî miletî. Bira diaspora me hebû. Diaspora Kurda hebû, se û yek em hatine vir. Yanî gelek Kurdê me çûne Azerbaycanê, gelek çûne Krasnodar Rûsyayê û gelek wîlayetên Rûsyayê dinê. Lê em hatina Kazakistanê û hatina ka vira jiyan dikin. Tabî vira salê ewlîn gelekî me re zor bû, gelek çetin bû. Lê paşwextiyê hêdî hêdî em hîn bûn. Ez xwe girêdayî şerê Qerebaxaçiyan re. Hezar neh sed nodê salê hatime Azerbaîjîn. Deh sal Azrbêjîn bakê mame wira mifetişê mekteba xebitîme wezareta perwerdê de. No du hezarê salê ez hatime Gazakistanê. Gazakistanê. Ez min min xwe ez min neyîtiye nefîtî lê min qise kirine. Mesela ez sêzdeh sal ez vî welatî dijîm. Welatekî gelekî adil e. Cumetoy gelekî baş e. Car car em xeber din rewşenbîr dibêjin divê wele em arama xwedê Stalîn ve rehme nagêjê. Divê em Kazax em Ermenistanê bimana ev akademîk, profesor, nivîskarê ku bibiyana.

Resmî sêzdeh hezar e. Lê bi orkin sêzdeh hezar gelektir jî belkî bîst hezarî gelektir jî kurd hatiye asîmîle kirinê. Çimkî kurdê çil çarê salê wext hatine sirgûn kirinê ewna tev te turka hatine sirgûn kirinê. Î ew mile kurdê ku nava turka de ma. Mesel cî kirin. Ewgiş bû Tirk. Ewgiş asîmîle bû. Niha dev dorê bajarê Bîşkekê belkî ne deh panzde gund hene. Têda milet dijî divên em Tirk in. Wexta dikevî kûrewê divê no wala em Kurd in. Ziman bîr kiriye. Nava surguniyê de gelek milet jî çûne Sîbîryayê, şande Sîbîryayê.

Her cejneke dewletê, her folklora kurdî komê ku komeyê strana, reqasa em nav dane. Dewlet kurda nas dike. Wekî ku îro jî kurdên me Qazaxistanê ketine dereceke gelekî mezin. Pêş ketine. Wekî ku heftê pênc sal beriya wî çaxê ku hatibûne sirgûnkirinê Ev halê giran yek jî îro meriv çaye hemberî hev dike wekî çiqas pêşkeftin, çiqas baş. Ew kurdê me berek bê pasport, bê kîmlîk, bê extiyar, wek hêsîr, wek belengaz, wek miletê mihacir hatibû naskirin, îro em

Erê Gurcistanê ji xortê Kurdan top kirin, birine eskertiyê wê şêrda qir kirin. Hildane wafta mata wan ji zarê wan zivistanê sirgûn kirin. Berê Kurdan dane sirêt niyaziyayê. Ax gelek Kurd rê va mirin ketine.

Jin zarê kurda maye sereriya vê xweyî û exlo vê xwe da anê winê. Mirake vê wêr kuçkî Xwedê wê agir ser Gurciyan da bi warin ji standin malê kurdan temiz.